Helo a chroeso i Taro gyda ni, a heddi fi'n mynd i wneud darlleniad ariannol i chi. So, os ydych chi eisiau rhagor o arian yno chi, neu os ydych digon da chi a chi moyn uh, roi fe, safio fe, neu beth chi moyn wneud, prynu ti, rhywbeth, bydd neges yn dod trwyddo i chi fan hyn heddi wrth ysbryd am arian. Okay. So, ni'n mynd i edrych ar egni yr arian ar y foment, ni'n mynd i edrych ar y sialens ariannol ar y foment a ni'n mynd i gael gair o gyngor wrth ysbryd i'ch helpu chi gyda materion ariannol. Oce, okay, gallwn ni gael egni, egni ariannol, please. Egni ariannol i'r grŵp hyn sy'n gwylio heddi ar YouTube. Egni ariannol heddi. O, right. A mae gyda ni'r dau o bentacle, neu dwy ginog. Okay? So ni'n siarad am arian am carden cenoge wedi dod mas. Na mae'r doi o bentacle yn gweud bod tymed bach falle o benderfyniad da chi'n neud i wneud â'ch arian. Okay? Chi falle wneud um, cwpl o wyniaeth pethau da'ch arian ar y foment, okay? a mae eisiau chi benderfynu falle les i roi eich arian. Mae eisiau chi fynd fel gydag un neu'r nall fan hyn, na beth mae hwn yn gweithio fi. So felly bod chi'n sefio tyn bach o arian a chi ddim yn siŵr pwy gyfrif i ddod i'r arian mewn i, oce? Okay? So mae hwn yn dangos bod chi mach, mas o falans ar y foment, so chi'n quite yn siŵr les i roi fe, oce? Okay? So mae penderfyniad gyda chi'n neud fan hyn gyda'ch arian. Oce. Okay. So dyna'r cerdyn cyntaf, so na, na beth i chi'n teimlo fel ar y funud. Felly bod rai o chi a, a dim digon o arian, oce, okay, a chi moyn rhagor o arian, so, so mae chi'n siwr beth sy'n neud i gael fwy arian. Na'r egni fi'n teimlo ar y foment, oce. Okay. So, ww, right. y challenge chi. Challenge chi yw'r naw o ffyn. Nawr mae'r naw o ffin yn siarad am dod â rhywbeth i ben, oce? Mae fe'n fel se chi 'di bod yn cario lot ar 'ych cefen, oce? Chi 'di bod chi 'di bod â lot ar yr ar 'ych ysgwydde ar y foment, oce? A'ch sialens chi nawr yw dod drwsto fe, ok? So ta beth chi wedi bod yn becso am i wneud ag arian, nawr yw'r amser i chi ddod drosto hwnna, ok? Mae'r person yma, chi'n gweld i fine, be, ok, dyw e ddim yn hapus iawn, mae fe'n trial roi popeth yn ei le, ond mae fe still yn teimlo, o, oh, nhw gwy quite le fi moyn bod. Mae eisiau chi byd o bod fel yna ragor, ok? Mae'r cerdyn yma yn yr elfen Sialens, ok, yn gweitha fi bod eisiau chi ddod drws hwn ar. Ti'n eisiau chi gario cyn mynd ar eich ysgwydde, allwch chi ddod i pethau mewn i le, le gallwch chi joio'ch arian fwy. Ok, dyna'ch sialens chi. Ok, gawn ni please nawr gair o gyngor O'r ysbrydion, please. Ysbryd, ydych ni gael gair o gyngor wrthoch chi am... O, ar y funud, right, oce. Okay. Pentacle eto, pimp o bentacle, right. Mae'r pimp o bentacle yn gweithio fi bod chi wedi bod yn timlo ti'n meddwl bach mas o bethe ynglyn ag arian, ok? Mae hwn yn gweithio fi, oedd sy'n digon o arian wedi bod â chi, a chi moyn ragor, ok? So chi moyn ragor o arian. So'r gair o gyngor yw, sy'n mi eisiau chi dimlo fel sy'ch chi mas fyna. Dyw bod mas o bethe ddim mynd i ddod ag arian i chi, ok? Mae rai bod chi bod mewn yn bethe i wneud arian. So mae rai bod chi'n rhan o'r beth, um, naill lle bod eisiau swydd yno chi, neu mae eisiau chi ddechrau busnes, neu mae eisiau chi neu rhywbeth sydd ddim yn ei chi dimlo mas o bethau, oce? Okay? Fi'n timlo fel un, sy'n digon arian wedi bod ydych chi, ond chi sy'n ar allwedd i agor y drws, oce? Okay? Chi sy'n gallu agor y drws i ddod â fwy o garian mewn, oce? Okay? A mae hwn yn gweud, dewch dros nawr o beth sy'n Dyla chi nôl, ok, a beth sydd ar eich ysgwyddau chi, mae eisiau chi gadael pethau i fynd, a symud mlaen, a symud mlaen o'r egni un, o teimlo fel sy'ch chi mas o bethau. Allwch chi wneud arian, mae eisiau chi gymryd e'n diloch hunan i wneud e, na beth i fi'n cael o'r neges yma, ok. Be fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i defnyddio dec gwahanol, I gafwyo eglurhad ar y dyrlleniad yma, achos fi'n credu bod lot o chi wedi bod yn stryglan gyda gyrian. Okay? Chi wedi bod yn... O, nag ych chi'n teimlo fes y digon o arian da chi, okay? nag ych chi quite yn gwybod beth sy'n neud. Allwn ni plis gael eglurhad ar y dau o bentacle. A mae gyda ni'r... Right, ddau o ffyn. So, mae'r ddwy ffon yn, fel chi'n gweld yn y llun, allwch chi, mae hwn yn dangos i chi, allwch chi naill naill lle sefyll ei chi, okay, neu allwch chi symud mlaen. Okay. A, pryd ydy'r lan, mae doi ddoed i chi mynd hyn. Okay. 22. Rhif angylion yw 22, ok. So mae penderfyniad da chi wneud fan hyn. Mae'r dd- mae'r ddou mae'n siarad yn benderfyniad, ok. So mae penderfyniad gyda chi wneud am eich arian fan hyn, ok. Fel ych chi'n wneud eich arian, fel ych chi'n gwario'ch arian, fel ych chi'n syfio'ch arian, ok. Mae penderfyniad gyda chi wneud. Ond mae'r cerdyn yma hefyd yn gweithio chi bod amser i symud, bod ein amser i symud mlaen. So mae rhaid chi wneud y penderfyniad nawr. Tybech chi 'di bod yn pendromi drosto i wneud â'ch arian? Mae rhaid chi symud ymlaen dy fenar a wneud un o'n nhw, okay? Mae rhaid chi wneud y dewis a symud ymlaen, okay? Wedyn ni, pidwch sefyll yn stagnant fan hyn, okay? Pidwch sefyll yn stond fan hyn. Smudwch mlaen, achos mae'r byd ydych chi'n mynd â'n chdilo, smudwch chi mlaen, okay? So mae rhaid chi wneud y penderfyniad ariannol yma, a mae eisiau chi wneud e Nawr, pan 'y chi'n cael y neges 'ma, ok, newch e nawr yn y cwpl o ddwrnodau nesa, feddyliwch amdano fe, a newch penderfyniad am beth chi'n mynd i wneud â'ch arian. Ok? Dyna beth mae hwnna'n gweithio fi. Llwn ni gael eglur had... Ww, o, oh, mae hwnna'n mynd y mas, ok. O, oh, mae dwy yma. Rai, gymrwn ni'r ddwy. Eglur had ar y naw o ffin. Right, y cedyn cynnes ni yw'r pimp o gwpane, a mae fe rhwng ffordd wyth. Ok? Amser mae'r pump o gwrf- gwpane fel hyn, mae fe'n siarad am galar, oce? So fi'n tymlo nawr, reit, chi wedi cwpla ga- galari, mae'r gar- galari wedi gorffen, oce? A mae'r mae amser hyn, achos mae hwn yn dod i ben, yr amser hyn le chi wedi bod yn cyrio lot ar eich sgwyddau, mae'r amser yna'n dod i ben nawr, oce? A mae'r amser galaru wedi dod i ben Ok. So falle bod chi wedi colli rhywun a maen nhw wedi gadael arian i chi a smoch chi'n gwybod beth sy'n neud e fe. Ok. Mae eisiau chi ddod i benderfyniad nawr o beth sy'n neud yn, gyda fe a sy'n mynd mlaen. Ok. Yn all dath mas oedd yr has o bentecle. Ok. So cyfle newydd i wneud arian yw ras o bentecle. Ok. So Mae, mae cymryd rhywbeth tecled i ddod mas mynd hyn, oce, okay? mae hwn yn, ma hwn yn arbennig. A mae'n dod fan hyn, so, so, amser mae'n dod fan hyn, so mae hwn, mae'r amser mae'n dod i ben nawr, oce, okay? le chi wedi bod yn cario popeth ar eich sgwyddau, oce. Okay? Mae cyfle ariannol newydd yn dod mewn i chi nawr, so mae eisiau chi gymryd y cyfle, oce. Okay? Mae hwn i gyd yn dod dal yn sialens chi. So sialens chi nawr, oce, yw edrych am ffordd newydd i wneud arian, okay? a daw cyfle i chi. Mae'r ASO Bentecla yn dod â cyfle ariannol i chi, okay? so mae'r cyfle yn dod a mae rhaid i chi gymryd e. Sialens yw i gymryd y cyfle, okay? so pidwch bod ar ofan, okay? pidwch ofni am ddim, achos mae popeth mynd i fod yn iawn. Okay? Gewn ni, please, eglurhad ar y wech o Bentecla Eglurhad Had yr wych o Bentecle. Am hygyd, waw, mae gyda ni'r ymerawdwr. Oce. Okay. So, mae'r ymerawdwr yn siarad am awdurdod, uh, mae fe'n berson sefydlog iawn, gwybod gwmwys beth mae fe moyn, mae fe'n arweinydd cryf, oce. Okay? Achos mae'r ymerawdwr ma' ma' fe'r pedwar brenin yn y taro mewn un, ok? So mae fe'n dod â egni'r pedwar brenin mewn iddi hunan, ok? Mae fe'n egni clir, mae fe'n egni sy'n llawn pasiwn, ok? Mae fe'n egni o stepio mewn i awdurdod. So mae rili really angen i chi nawr byd o bod fel un ragor, ok? A gadael pethau ariannol i ddigwydd i chi. Mae rhaid i chi nawr arweinio beth sy'n digwydd i'ch arian chi, ok? Chi yw arweinydd eich arian. Oeddi hwnna'n neud synwyr? Ok. Mae rhaid chi gymryd y cyfrifoldeb am arian eich hunan a beth chi'n neud â'ch arian, ok? Dyna beth mae'r neges hyn yn gweithio fi. Ok, fi'n teimlo fel sy'n fi moyn teimlo bach fwy eglurhad, os ydych chi'n gwneud golwg ar hwn, ok? Mae penderfyniad ariannol gyda chi wneud nawr, felly byddwch chi wedi dod mewn i arian, Um, fel o'n i'n gweud, felly bod chi wedi colli rwy'n yn y tili am arian wedi dod i chi, so chi'n siwr o beth sy'n neud â fe. Mae rai chi gymryd rôl yr arweinydd nawr i benderfynu beth sy'n neud. Okay? Mae penderfyniad ariannol yn neud. A mae cyfle i neud arian ond o mewn i chi fan hyn. Okay? Mae eisiau chi stepo mas o'r egni yma yna. Er. a mae eisiau chi stepio mewn i'r egni hyn, ac mae cyfle ariannol da iawn sy'n mynd i fod yn sefydlog i chi, sy'n mynd i helpu chi yn eich bywyd lot, oce, okay? lot fawr. So mae rhaid chi stepo mewn i'r egni yma. Oce. Okay. Fi'n mynd i gymryd cwbl o gerdiau arall i weld os, os os ragor o neges i ni. So gymryd dec gwahanol. Just cwpl o gerdiau, just... Os, os, un neges fach i orffen, please. Neges fach i orffen. A pimp o gleddyf, right. Falle bod rwy'n fan hyn... Falle bod rwy'n fan hyn yn trial Cael chi wneud beth maen nhw moyn i chi wneud. Mae rwy fath o wrthdaro am mynd mlaen man hyn, ok, rhwngwch chi a rwy'n arall, so falle, fel fi'n gweud bod chi wedi do mewn i arian, a bod rwy'n arall mae'n cael ei dilo arno fe, ok. Wedyn eithoch chi, cymrwch chi yr awenne, cymrwch yr awenne a newch chi'r penderfyniad, pidwch gallwn i'r person un sy'n gwrthdaro gyda chi, i gael y gair dwetha, ok, pidwch gallwn nhw wneud na. Ok? Newch chi'r penderfyniad, achos y penderfyniad newch chi yw'r penderfyniad gorau mynd i'n deithio fwy adrian mewn i chi. Ok? So wedyn i fan hyn, yr neges fwyaf sy'n dod drwyddo i fi yw yr arian sydd gyda chi, drwchwch ar ei ôl e yn y ffordd chi'n meddwl sy'n orau. Pidwch cael eich pwysio gan rwy'n sy'n just yn gwrthdaro dych chi amdano fe, oce? Okay? Pidwch, pidwch mynd mewn i'r egni yma. Please, newch y penderfyniad eich hunan achos gyllwch chi, allwch chi stepo mewn i'r egni yma, oce? Okay? Newch chi'r penderfyniadau, achos nag i chi mynd i fo, foi'n fod fel un ragor. Os mae chi moyn bod mas yn yr oed fel, oce? Okay? Os mae chi moyn bod mas o bethau, chi moyn gwneud pethau yn dda, a mae'r mae Mae'r cyfle yn dod mewn, mae rai chi sy'n mynd mlaen. Mae rai chi'n neud y penderfyniad. Newch eich hunan a dim i rwy'n arall. Okay? Pidwch gallwn i'r gwrthdaro eich pwysio chi mewn i wneud rhywbeth neu chi'n teimlo'n gyffwrddus ar eich yrriau. Okay? Newch, newch ta beth sy'n teimlo'n iawn yn eich greddf wedau fan hyn. So, gair o gyngor myna i chi edrych ar ôl eich arian, okay, a penderfynu beth i chi wneud eich arian eich hunan. Pidwch gallwn ni rwy'n arall dod mewn a gweithio chi, mae eisiau ti wneud hwn, mae eisiau ti wneud hwnna. Pidwch gallwn nhw wneud yna, okay? So dyna'r gair o gyngor, okay, am heddi. Gobeithio bod chi wedi joio darlleniad a gobeithio bod e'n addas i rai o chi, okay, sy'n gwylio heddi. Os yw e, gadewch fi wybod yn, yn y negesion isod, achos dwlen ni siarad fwy ydych chi amdano hwn, oce? Okay? am beth yw'r sefyllfa ar y foment gyda'r arian. Okay. A chofiwch, os chi wedi joio'r darlleniad, cofiwch rhoi bus bawd a cofiwch tan ysgrifio, plis, ac mae'n helpu fi gyda'r sianel. A gadewch neges os ych chi moyn chat gyda fi neu os ych chi moyn darlleniad personol, gallai drefnu na i chi hefyd, oce? Okay? So, tan tro nesa, diolch i chi am fod yma heddi. Gobeithio bod hwn wedi wneud synwyr i chi, oce? Okay? A tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunain a wela chi tro nesa.